Ndamiano na wa Kariũki. Ĩ wa manyara. Niĩ ngũmũtiga o haha mũgĩtereta Ngai. Ehe. Ndĩharĩrie nyumagare ndĩrona thaa ciakwa ta irenda gũthũka. Kaĩ wathire kũ ningĩ wa manyara? Aya ndũgweteirwo nĩ nĩ Ndamiano. Acha ndinakorwo ndamũgwetera tondũ no hĩndĩ agĩũka. Ĩĩ. Ĩni. Wa Kariũki he mũtumia ũtũrutagĩra wĩra wa nyũmba, Aha. gũtũthambĩria, gũtũhurĩra, maũndũ maingĩ nĩwe ũthondekagĩra andũ gũkũ itũũra rĩrĩ. Mũgũnda. maũndũ Wĩra marĩa wothe. mothe ũngĩenda kũrutĩrwo Aha. mũtumia ũcio arathimĩtwo na mwana ũcio ũmwe wa kĩhĩĩ Aha. no akĩrĩ mũndũ mũgima Ĩĩ. na reke ngĩkwĩre Ah. mwana ũcio arutirwo wĩra nĩ nyina e mũnini Aha. akũrire gũkũ akĩrĩmagia akĩrĩmagia agateng'era thukuru oima thukuru nĩ kũrĩmia kũ- atarĩ thukuru nĩ kũrĩithia o akĩrĩhagwo mbeca akĩrĩhagwo mbeca Mm. rĩrĩa akinyire form 2 gĩkĩrema biũ Ii. no na kĩarema nä gä thomo kä aremire kana nä mbia nĩ ciagire mbia ciagire Oh. no na mbeca ciaga Mm. athire o na mbere na wĩra Ii. akĩruta wĩra akĩruta mawĩra gũkũ kũrĩa kũngĩ tũkĩmũhe mawĩra biũ Ĩĩ. tũkakĩmũikagĩrĩria tũkamũikagĩrĩria nguo cia mwĩrĩ tũkamũheage cia ciana citũ no Ĩĩ. tũtigũkĩenda gũtenderia hau no reke ngĩkwĩre Eh. anyitanire na mũndũ ũmwe akĩmwandĩka Eh. mwanake ũcio okaga haha na ngari ũngĩrwo ti mũthomu wa kariũki Reke ndũrera wa Kariũki atĩrĩrĩ Ĩ. mwanake athomire agĩthoma nginya university Ĩ. na nyina nĩ kũrĩmia arĩmagia Ĩ. athiĩ university rĩ haha aremeirwo fomu tu gĩtonga gĩkiuga nĩ kĩkũmũthomithia Ĩ. Ĩ, Oh, agĩthiĩ na mbere. agĩthiĩ na Oh, okay. mbere Ĩ. Ĩ. rĩu nĩ arĩkirie Ĩ. university na araheo wĩra mwega mũno Ĩ. rĩu ndakĩrĩ nginya na tũindo ona gakari kega rä u tikuo gwa gä thiyo Ĩĩ, nĩ mũndũ ũrĩa wa magegania wa Kariũki ĩ. nyina wa njirũ ĩ Ĩĩ. ndahotire gwaka tondũ anaheirwo handũ nĩ mũndũ wamũiguĩrĩire tha Ĩĩ. Agĩ- agĩthondeka o kanyũmba kanini ka ndoro Ĩĩ. No nĩ aka- gakĩkagwo na mai ma ng'ombe no kanyũmba kau rĩ Ĩĩ. nä acokire mwanake å yå makienderio ke akau mwanake aragåra rä u nä ho hakä two kanyå mba ka mbaå rä u kau ka ndoro rä Ĩĩ. gä thaa gä aka kau kangä ka mbaå hau Ĩĩ. Ĩni. Rĩu mwanake ũyũ Ĩ. ĩ mwanake arakĩra nyina niĩ nĩ ngoka ngiuma Ehe. tondũ nĩ ngũkũrehere mũirĩtu ũrĩa niĩ ũkenetie ngoro yakwa ndĩraigua nĩwe ndĩrenda kũhikia Oh, mwathiĩ mbere ndĩraigua. rĩu na- Ĩ. mwanake hĩndĩ ĩrĩa erire nyina ũguo ĩ Ĩ. na nyina akĩambĩrĩria kwĩharĩria akĩraga ndamiano wa kabũri wa kagũkũ wakĩ tondũ ndĩrenda gwakwa gũgathĩnjwo Mm. na mũndũ wothe ogoka mũciĩ ũcio akarĩa na hũne mbũri irĩ turutĩte Ĩ. rĩu mwanake rĩu nyina wa mũirĩtu wa mwanake ũcio ĩ Eh. akerwo nĩ andũ angĩ atĩrĩrĩ hmm. iruga rĩrĩ kaĩ ũtangĩtwara thukuru-inĩ tondũ gwaku gũtirĩ na mĩikarĩre ĩĩ tondũ kanyũmba kanini ĩĩ nĩ kanini nake nyina akoiga aca arĩa othe ngwĩta megũkanyanga gwakwa mũndũ ona niĩ ndĩ mwena wake reke kũrĩ indo thukuru ciagĩrwo ona gathũndũ kau ka ndoro rĩ tũthondeke kahama oha kahama hau ageni moke marĩra indo hau no nyitane nawe hau rĩu mwathiĩ kũrugithia mũtimia ũyũ wathiĩ kũrugithia wa njirũ Ii. nĩguo mũhiki akĩrehwo Aha. na oigĩte andũ othe marange nja ĩyo yake Ndigwo nĩguo wega. atigĩrwo irathimo Reke ngwire. njĩra wa kariũki Kũũ nĩ mũthikagĩrĩria gĩkũyũ rĩ. Ii. Ona mũndingĩragererio na hanini kwĩra mũtumia ũcio nduga ĩtwarwo thukuru. haiya tũngĩrekire atĩa Rĩngĩrugirwo kũu gwake ona akorwo nĩ kanyũmba kaigana irima rĩa huko. Ehe. Tondũ ũcio nĩguo mũciĩ wa mwanake ũcio Ĩĩ, nĩguo mũciĩ kũu nĩkuo wao. kwa nyina. Na gĩkũyũ augĩte atĩrĩ. atĩa Gũtirĩ mũciĩ ũrĩ kahĩĩ

Nĩ ma wĩ na ma. Ĩĩ. Ũguo auga nĩ ma. Mm. Nĩ kũharahara ũgacina nĩ getha ũcoke ũcamũke ũrutwo rubu. Ĩĩ. No mũtwe ũngiuma kũ ũtathĩnjĩtwo? No nginya gũthĩnjwo. Ndũngĩoneka. Rĩu rĩu agĩkorwo akiuga atĩ gũtirĩ Mm. mũciĩ ũrĩ kahĩĩ ũtakarigwo mũtwe rĩ, Ĩĩ. akoragwo akiuga gũtirĩ mũciĩ ũrĩ kahĩĩ ũtagakinya gũthĩnjwo mbũri. Gũtirĩ Oh. mũkiuga ũ- ũ- wa- ona karĩ gathĩni atĩa, Ĩĩ. kahĩĩ kau no gakerutanĩria na kwao no gũgathĩnjwo mũthenya ũmwe. Ĩĩ. Ĩĩ. koguo kwanyu na mwanake ũyũ rĩ nĩ ihinda ikinyu rĩa kũriga mũtwe tondũ gũtirĩ mũciĩ ũrĩ kahĩĩ ũtakarigwo